Ahee hi le ka Guy Channel mina mina Humphrey Ripfumelo hi lava ku ya interviewer kumbe hi lava ku ya endla interview ya n'winyi wa channel leyi mi n'wi tiva ku antswa na swi tiva ku swa endleka like van'wana mi khe mi n'wi tiva mara some of you mi khe mi nga swi tivi ku ri i mani n'winyi wa channel leyi ene i huma kwihi so ni kombela mi like mi subscribe leswaku mi ta tshama mi khe mi tiseliwa swo tala la ka channel Mi pfukini hi Hosi na ku mi amukela. Mi pfukile minjhani no khensa ku amukeriwa a ka chanele ya mina. Ya hi pfukini. E lexi xikongomelo xa interview leyiwa i ku vanhu va mi tiva ku antswa na lava va nga mi tiveku va kota ku mi tiva. Xo sungula e i mani Guyu? Mi byela vayingiseri ku ri hi n'wina Guyu loko hi ku Guyu hi valawula hi mani? Okay ni khensa xivutiso xexo ni vona ni nga tivi loko ni yime so ni va ni yime kahle kumbe ni fanele ni languta camera na but I think loko ni yime so ni ta va ni yime xap Guyu wa Maxakadzi hi mina oh sorry a ni te Guyu Guyu hi mina mara a swi heleli ka Guyu ntsena i Guyu wa Maxakadzi no vona ku swi tava swi lehe ngopfu vanhu va ze va rivala that's why ni tsale ku Guyu ntsena laha ka ka ka profile ya hina kwala ka ka channel. I i ripfumelo e Humphrey Mun'wanati i ni huma ka Mavhuza e ni sure ku van'wana swi ta va hlamarisa loko va twa ku ni huma ka Mavhuza hikuva Xitsonga xa mehe xi khe xi phewaphewa a a ni tswaleriwanga kona ka Mavhuza e vanhu lava hi nga tswariwa hi va e Mrs Smith na va Doctor . Thomas, Sue, e swi nga mi hlamarisi loko swi va swi swi ri hi ndlela leyi. Ni munhu loyi ni nga kulela kwala tikweni, ni ni ve mun'wana kwala, ni kula until se ni fika kwala ni ri kwala tikweni. Hi nga vula hi swivutiso swo tala leswi nga ta va swi swi vutisiwa ku nge hlamuriwi swona hi ku se ni sungule ku hupa to suka. A, a, a hi nga lavi ku tiva ku ri mi, mi tswaleriwe kwihi, a xibedlhele xihi. A hi lavi ku tiva n'wina ku n'wina hi n'wina mani. Mara handleni ka sweswo, a hi humeni ka swona. OK. Ene ni lava ku tiva makulele ya n'wina. Ni pfumela ku ri a mi yo beburiwa mi ri mukhalabye, a mi ri na malebvu so. Ku na ku kula ka n'wina. Mi munhu loyi mi nga kula. Mi nga kulela kwini? U ambulini kumbe kulele a a ka Mavhuza ne? Mi dyondze kwini xikolo, primary ya n'wina and primary ya n'wina yi ri njhani? Kombela mi nyika vayingiseli sweswo. Oh ok, ni kombela ku langutisa hala ku ri vayingiseli va kota ku ni vona. Ni ni kulele kwala a Lungweleni vhele so primary ya mina ni dyondze a Langutelani Primary School. Ntirho a swi nga a swi nga fit ku ni tshene ku primary school ni dyondza a langutelana so ni dyondze kwalayani from a grade R until ni ta heta a a yi ri normal though ni nga ha swi tsundzuki ni nga ha swi tsundzukeki ngopfu swa le primary because i swilo swa khale swinene mara a yi ri normal primary ya mina ni ni ni ni kule ku fana na munhu un'wana na un'wanyana wa loyi a nga kona. Ni kombela ku mi nga hlamuli swivutiso leswi no ka ni nga vutisanga, ku ni kule ku fana na na na vana va a ni nge se vutisa so ni kombela ku mi hlamula direct ka leswi ni vutisaka swona. Okay a mi ri munhu munhu loyi a tlharihe ngopfu xikolweni kumbe a mi ri munhu loyi a a phunthini kumbe a mi ri xikarhi a swi a yi ri njhani primary ya n'wina like where you happy about it kumbe a ma ha swi tsundzuki naswona vhele ni vutisa swo tala a ma ha swi tsundzuki okay ni khensa xivutiso xexo mina a ni ri xikarhi kumbe mo ni ku ya futhi a ni a ni a ni ri ndzhaku ngopfu a a ni nga ri good hi swa xikolo no hlamala na sweswiwani loko ni ta ni humelele ni ri na mali so ku swi ta njhani mara. A swi ni fanela because a ni ri munhu wo miyela. Sometimes, most of the time vanhu lava va nga va tsandzekaku i fane i na i swi fambisana na vutomi bya wena i va munhu wo miyela. Loko i tsandzeka i tshe i va munhu wo nyangatsa like swa borha ku ri a ngo tiva nchumu se mara a swi ni fanela because a ni nga ri munhu wo huha so a swi fambisana na performance ya mina ku ri a ni. tlhariha ku fika kwalano. Okay, ku endla follow up ka xi ka xivutiso xexo ni twa ni loko munhu a mi ri munhu wo miyela so xana swa endleka ni vele na hala ka sayiti ra vantwana mi nga ri busy ngopfu hi swona kumbe a mo ba mili ni vele tanihiloko mi vula ku a mi ri munhu wo miyela na. Eyi ma ta ma ma ta loko mi vula sweswo buti mi ni tsundzuxa ex ya mina ya ka grade R ya eish na mbilu ya mina yi tlhe yi vava loko. no hleketa munhu loyi a ni rhandza ngopfu ya no no no no no tlanga um a a ni nga ri busy ngopfu hi swona swa vavasati a I don't even remember ni ve na girlfriend a a primary but a ko va sweswo swo munhu a va na ti-crush mi cacana mi kha mi bukutelana swi helela kwalaya a swi zanga swi fikelela laha ka ku ni ni ni khensa n'wana wa vanhu. a na ku hemba. Ta mi nchuhiseni ha loko mu ku, eh, mi tsundzuka khale xa n'wina eka grade R. Eh, alright, eh, a hi yeni emahlweni. A hi movheni primary. Mi, mi, mi, mi, I, I, I believe ku ri, eh, mi pasini primary ya n'wina. Then, loko mi pasa, mi ye ka xikolo xihi? Ni kombela like ku vutisa ti-question ta yi two ku endlela ku ri interview ya hina yi nga lehi. Mi pase mi ya ka xikolo xihi? and performance ya n'wina yi fike yi cinca yi va njhani and mahanyelo ma n'wina ma fike ma ma ha ve the way leswi a mi ri swona primary na because most of the time vanhu loko va va cinca vanhu loko va fika ka grade eight ku fika ku va na ku cinca ka mahanyelo so n'wina swi ve the way na kumbe ku fike ku va ku ri na ku cinca na ta kombela mi yingisa va yingisela sweswo okay ni. Loko ni complete hi swi vula ku complete hambi ku nga ri ku heta grade twelve loko ni complete grade seven ya mina ni a vutlhari high school a babangu so loko ni fika babangu like vutomi bya mina byi byi cincile swinene because A hi know ku ri environment yin'wana na yin'wanyana yi na vutomi bya yi na leswi yi fikaka yi ku treat-isa swona so i hetelele adapt-a na wena so na mina ni fike ni adapt-a moya wa le high school but I was so shy and sorry ku mi tisela rito ra xilungu a ni nyuma swinene so a swi nga ti kombi ngopfu ku ku na ti-changes sweswi ya tikomba loko se ku ku ri khale so. Xin'wanyana i ku kambe ambutse ku yini xin'wana u ambutse performance performance yi fike yi va worse ku ta na ku hemba leswi a swi ri primary swi fike like swi ku fika ku va na ku nyanya loko se ni fika high school. Okay ya swi swi swi twarini swinene so . A ni vulavula ngopfu hi xiteji xa ka grade eight ku i hlangana na switeji swo hambanahambana like vavasati mi fike mi va na vona na like ti-girlfriend xin'wanyana ni kombela mi hlamula xivutiso lexiwani mi tlhe mi hlamula na ku who was your favourite teacher a a a a xikolweni a high school ya n'wina and then xin'wanyana hi lava ku ku xi tiva i ku. Mi fike mi va na ti friends na? A mi mi vhe mi hlamula na swilo hi primary? A hi nga swi vutisanga, beta mi hlamula ku mi fike mi va na va vanghana na? Vanghana mi fike mi va na vona na ende vutomi a byi ri njhani kwalano? Okay ni khensa xivutiso xexo, vanghana ni vhe ni hlamula swi le primary, a primary a ni nga ri na vanghana because loko ni loko from grade R until up to grade. four a ni a ni a ni nga huma home kaya a ni ri cheese boy sort of like so loko ni fika ka loko ni ku grade seven hi laha se a ni sungula ku ku va active so a ni kumanga chance yo ni va na ti-friends because a ni huma leti exikolweni a ni ri khiya manager so a ni hubuta nampundzu. Ni ya xikolweni hi vo ma five ni chayisa hi vo ma five mi kuma ku ma busy mathicara so ni fika kaya ni karhele no tlela hi swo swi nga endla ku ni hetelela ni va xidudla ngopfu ni ve xidudla buti so vanghana va mina lava ni nga ta vulaka ku ri vanghana a ku ri maxaka ma ma ka hina vana va matsongo hi vona lava a ni huwa na vona a hi huwa vumba so hi vona lava a hi. a hi huwa swin'we hi huwe ngopfu vumba a ku huwa ngo vumba so and a ni nga ri gudu hi swo swi ni chavisaka sweswi no ndla n'wana ni twi nga ku ni ta ndla xi xin'wanyana loko ni relate hi vumba lebyi a ni byi endla hi ku ni ndla xin'wanana so number two favorite teacher ni nga ku mani um because a ma borha hinkwawo a ma a ma ni borha mina. Yena mani borha hi mhaka ku va ma kha ma lava swi swa right ka mina and mina a ni nga ri interested ka swona but a ku ri i me Mtivani favorite teacher a yi ni tsakisa hi mahanyelo ma a yi swi kota ku discipline munhu hi hi nomo yi ku byela kunene ku ta ku tikise vutomi swi twisisa na wehe ku byi ta tika vutomi so ti friends ni fike ni va na tona exikolweni swi swi ndle like ni tlhariha nyana. Yeah so hi sweswo I think ni hlamule tiphothsi leti mi nga ni vutisa. Okay so ni kombela hi hi la ku heta interview ya hina then hi ta va na next episode so vanhu va ta comment-a laha loko va lava ku tiva swin'wanyana hi n'wina va nga swi tiveku kumbe hi nga swi mention-angiki va ta comment-a la hansi hi ta kota ku swi vutisa ka the next episode ya n'wina so but lexi ni lava ku xi vutisa i ku

Lexin'wanyana loko ku ri na xilo lexi nga ndzi tsakisa ngopfu evuton'wini bya mina i grade eight because ndzi fike ni fika ni va na na munghana ka grade eight hi va connected too much so that money xi xi ku ni xi vhakela ene ni ya ene me ma yima ku ri ni ya vona girlfriend leyi a ni yi kumile sweswo swo hi me ni dyondzile hi pep club so a ni n'wi kumile ka pep club a hi bula hi pep club so. a ni ya le ka vona leyi ni xi fika xi tshama hi tshama until a ku wa ni heleketa so ni hlayelele ku loko ku wa ni khapa then u ta fika ni n'wi byela ku a jiki then u ta kota ku fasa a hi ta hi xitarata lexiya xa ka vacheri liya so loko hi fika laha ka xitarata lexiyani xi huma xinhwetani lexiyani loko xi huma ni byela ku xi tela mina xi kuma ku ene hi two ene i xi jona damani luyani Loko mi lava ku twa to tala ku ku endleke yini, a a hi buti a va vone yinani episode leyi landzelaka ku va ta kota ku swi tiva ku ku humelele yini hi hi loko hi fika hi hlangana xinhwetana lexiya. Oh alright ya swi swi tikomba ku ri swi swo tsakisa swinene. E hi khense nkarhi wa n'wina na n'wina ni ta mi nyika chance mi kota ku va khensa kumbe mi vula marito mo hetelela. Hi kombela mi vona e episode leyi landzelaka. Mi yi rindzela ku mi ta kota ku twa ku ri ku humelele yini loko se va ta va va hlangane na girlfriend liya va ri two ka vona. Eyi buti yi lava ngopfu mahungu yi. Ya a va a va vone episode ya hina leyi landzelaka va kota ku swi twa ku ku humelele yini. Hi khensini swinene marito ma hetelela i ku vula ku subscribe-ani channel leyiwa yi kota ku kula. Inkomu.